Selala we, kganthe mara maswi a ke a mohuta mang? Maswi ke a mohuta mang ge a dirwa? O ra jwang kganthe? A ke re a rekile ko eng? Tla o a bone, gape a se a o tlogo o a reka or a expirile.
Kgadi, o hutsweditše ka henti enti. Ke rile bjang? Ke a makala, ge ke re ke le nto e fo phela e fela ka pela, mara stofo se fo phela se tshwenkgetše ka mangolong, o tla di tšhila. Ga ntho o reng?
Bjale nna ke tlo re ke eng? Nto e tshwana le sešepi, ke ya go hlatswa ditofo, o tloša le digrisi ka yona, e bile o phumula-phumula ka yona ka toilet. Awii!
Na ke re ke bona nto e le togotogo gabotsana, e le tšhwaanyana, ke re ke maswi. Ke a makala mehla ge ke fetše go ja ke sa fetše go ya ka toilet. A ke re o lešila puleng? Gape wena ena o tomo wa kwa, o ra gore o tloga o hweditše setifikeiti sa bomalusi sa go tšea gabotse? Nena ke a sola. Aowii Selala sa napa o rasa, o nyaka go kwešiša bomakhelwane gore nna ke ja nneane ekhwi o itše ke eng e kotsi? That's why malomagwe a fihlile mo a complaina ka gore cold drink e expirile ka baka la gore e sa re pss gomme a e ra hundred percent juice. Di tšwa ka mo di tsena ka mo mogatšake. Botomo bja lena le tloga le bontšha ka dihlora ye.
ko re maragarafo e kgone go ja motho ye o ra jwang mogatšake ka go tlogela ka kwa morago go gola ke moka ya nape ya ba nyamenyame mosegaro ka moka e le gore bošego bjo bokaa o tšwa kae ish ke kgopela tshwarelo gore a se ka bolela gore ke ya kae Le wene monna o ka re ba go hlabile ka vaccine ya ditshwarelo ko gore motho tuoh tuoh o kgopela ditshwarelo ai fokof. Mphetole ge o tlogele tšeo tša ditshwarelo. Matšita a mfounetše ba re ka pela ka pela ketle ka nape ka lahlela ga rafo kua ka ya go bona ge o mpona ke boa bošego so e be ba ntiretše surprise party. Party?
Ya eng? Jwale wa se ka mmema? Ke go mema bjang ba nsurprisitše Ke surprise party, party ya dimakatšo. Ke mang dimakatšo?
O thomo nsepela ka fase ga maoto a kere selala.
Kganthi bjalo o swere efe? Wa ntšwelela kere, ebile o nee sebete sa go mpotša maka gore o tšo bona majita. Kgadiwe, eish, ke tlo re ke party ya eng? Ka gore ga o tsebe gore surprise ke eng? Ke party ya go makala. O makalang?
Ebane.
Tlogela, motho wa Modimo. Ee, ke a tlogela, and o se ka mpolediša. Motho ke go rato. Ya nyakang go rapelwa yena ga a bule kereke.
O duletše dipatše moo, kganthe a boye mmerekong lehono. Wine monna o ka re tlo itira matšekelane wa ka, mola le qualification o se ne e nayo. Ena a ka go hira. Gante a ka swanela go. Moyeni o kokobanetše eng ka moo dikobong? Thaka tša gago di ria good morning kua. Gante why o phela o e ba personal ka mokgo. Wene ga o personal.
Le gona goreng o mpolediša ka re o itše ke se ka go bolediša maabane. Gante mara why o ne sekgophi ka mokgo. Sekgophi ke tatago elwa menwana matšharara senke gwa swarela mmago ka gore o lekile go mo flasha ka toilet. Ee, ge e le gore o nyaka gore ke tšwele pele ke go botše tabana tša gago, foo fela o sa tomatoma moo. Na ke tlo hwetša ke ngangišana nago ka gore o poo selala? A ke re o poo? Gomme wa mmakatša ka gore o poo mara ga o ne e pene kana? Ke tlo ba nae jwang o phela o nkemeletše ebile tšhalete ya ka o e ja thosothoso? E re ke tsoge ke go tlogele o le gona ka mokgwa o le maledu a tšhitšhiboya?
Ee, o tsoge o nyaka mmereko.